supposed to do. Praise the name of Jesus Christ. Amen. So for how long you will be a visitor in this church? What kind of a mother are you? Uri mudzimai muchechi asi hauatendi china chemadzimai. Kukanzi kune china ndakaona kune madzimai anenge 6 muchechi yakazara kudai. you don't want to participate but and i have realized again munoziva here kuti muno muchechi muno mune vanhu vokuti vanotosangana nemaproblems they don't tell me as their pastor vanoti munhu wamwari ngaaoneswe pamweya kana asina kuona pamweya kura kuti nyaya yangu haisati yasvika Anoto prefer kunoudza vamwene vake vari kwaBuchu kana kunoudza mbuya vake vari kwaMurewo achisiya mfundisi wake pamweya asi akauya kuchechi so anenge akasimudza maoko haleluya ndochechi yedu katisu kave pachrist connector akatofa ndondiprefeya kuti nditsvage minzi dzekunomuviga kwabucho kwaakapa but paanosangana nemaproblems ake apa haataure don't you try to even in the same church like this kuna vamwe vanhu vari so untrustful kuvanhu zvekuti autrust namufundisi mufundzi womweya wako you came to change but nenge wakatogara wakati eh, vakomana munhu haafani kutrustiwa munhu munhu remba iri munhu chii but where are you here Who has forced you to be here? Praise the name of Jesus Christ. Iri nhasi harisiri kujamba jamba ka. Baya pangu pari basa rinoti riri kukubaya kana pese kwakukodzira. Ndosaka wakurohwa nehope. Why? You are a visitor in the church. So Jesus Christ ari kuona a multitude of people coming to him

Muchechi muno mune vanhu vasingasviki 5 vanoita kuti basa raMwari rifambe muno. Vasingasviki vangani? Ndakadiscover kuti the same people vane basa raMwari pamwoyo vanovata vakasvinura kuti zvinhu zvifambe ndo vanhu futi vanouya kuzorongedza macheya imwe nduna haitombowe inongouya kuchechi che hazvo kuti kwaichiya yasimudzwa nani kana kuti yaitwa sei nani anoita basa razvo saka kutoti vanhu vanotenga fuiwo kuti jenareta ririri vanhu vanotenga micheka yedheko vanouya voisa dheko yacho vouya vorongedzera macheya acho vobhadhara zvegumi zvavo vobhadhara mari dzavo ivo unongoisa maoko moko wogeza woponda fesibod wobva wauya Ona dhepo yakarohwa zvese zvakaitika hana yako haimorovi kuti kopakaiswa dhepo iyi ndakanga ndiri upi chechi yatopera anokundiringa ringa kuti vanhu vachiri kundonaa ona uyo ikaini pekati uyu spidi watotiza vaya pangu vari pasadeone pandikakuitire kwapaka ayaya futi zvange vachikuona ndakutokuziva ive kuti idzi memba idzi hadzibatike pazvinhu zvine musoro Do you know kuti kana ndichida kuti dheko iitwe kuno kuchechi ndine vanhu vandinofunga kuti ndikafonera nhingi nanhingi nanhingi they don't disappoint kwaita kwasa takabhoona pano ah, mubayo makumboti for how long will you be a visitor in this church for how long pakaitika zvekuti maspeaker atsva pari kudiwa mari ndina vamwe vana vandinotofunga kuziva kuti uyu ndikamufonera kunyange asina anoitsvaga kwete amwe vandisingatombofungi nezvavo kutoziva kuti panyaya dzavabatiki kana zvachose chose they are still visitors tichatokutengerai mabhisikitsi kuti murambe muchiuya tese nedhiriki remazote vaenzi vedu sarai muite madya vaya pagumba repasatiri voti iwe ndiwo unosinyanya vakomana mukaona uri mutendi muchechi muno vamwe vanozviti a ah, isusu hatina mari fine hauna mari but you have time what do you do with your time wakambozvikombita here ndimufundisi ne handina mari but simba ndinaro rekusimudza cheya i will make sure that the service will progress

kuti chechi yamwari yachona ifambe achimbosuma samanyika vari pasaidhi noti asi munomboitewo muno tita kuti anga akupindira kuti muno chaunomboitawo iwewe chii usume ubvunze kune dzimwe mbemba dzekuti ari kumba kwake anotogeza otodya anogara akateerera sound kuti yarira here kana yarira unoti ichechi yatakawasikana ndopaanonhonga pesi yake achiuya kumi Zvorira hazviri zviri kurira hakuna mateseronika yadigwa kujenereta haana basa nazvo anenge ari machimba anoramba achiita chimbobaba kuti uri kiraundi mugomo uri kiraundi mugomo praise the name of jesus christ right so if you cannot afford with your money why can't you sacrifice your time why can't you be there sana boniface vanove vachi nhayo chete kuzongedza nguva yemacheya why can't you be there tine mamwe mayouth ane usimbe hwekuti ndirakukudzai ane bodi kunyeperai kubva ndichikura kusvika ino ndakura anamboona muyouth ane usimbe achichata Baya paguma ari paside here oti ndimi muri kutsanyira muchato. Ngarava ava- a- a- hakuna murume anochata anoda kuroora simbe. Ndinoda kutokudzai chokwadi chaicho chaicho. Shuwa shuwa kuuya panapa mberi pechechi uchiti I do. kuita iduku munhu akarembendeka maoko asimbe nyipura yekupedzisira akura zvakadaro unenge uri kahosi raida chete unenge uchingofambwa newe kana vanorooreka vawanikwa chaiko iwe unosiwa praise the name of jesus christ ini mai vangu vaindiudza indi kana uchiroora mwana wangu tsvaga mukadzi anoti achifamba anoridza musinde kuti gi gi kwete anondondovara kunge katsi kudaiwo kuna neusimbo huseka cheya one akarongedza masofa anga arisimudza sofa achishifta masofa kuti atsvaire pasi pesofa kuona makonza nekiti zvakaberekera pa bcause munhu asingagona kusimudza chair how can you lift a sofa uchiedza kuwacha chimusheka tuchetetedzeko ukawacha machirero Bhaibheri, Shoko raMwari rinoti Ribheka paakavingwa nemuranda waAbhurahamu achinzi ndoda kuti ndiutsvaga muno, anonzi ndipowo mvura. Ribheka anoti ndichakupa mvura yekumwa ndigomwisa nemangamera ako. Ngamera inomwa 200 liters iri one apa ichera mumugodhi achimwisa ngamera dzese kusvika dzadini Chimbudzi ari padhuze nekuti mufundisi vatopapedza pevaenzi vakutoenda panext sketch. Ande pavhesi 3. Vhesi 3 inoti kudii? Tati isusu vaimutevera because they have seen signs and wonders dzakanga aitira vanorwara. But pavhesi 3, now that Jesus Christ is concerned with the people, vhesi 3 inoti kudii?

Saka Jesu aiti kana akakobwa nemultitude waiti panext pake panenge paina Peter, tevere Philip, tevere Andrew, tevere James. Saka around Jesus Christ there are disciples who are seated next to him. Vanhu ivavo vakakomirira kuona kuti Jesu ari kudei and they will answer to the desires of him. Vanhu ivavo vakakomirira kuona kuti what is needed to be done. and vari willing to do it without complaining and vanhu ivavo vari ready to support jesus in whatever he do saka in the church we have the sons and daughters who are disciples vekuti hana yake inorwadza kana basa ramwari rakamira kana varipo vakadaro iti amen unaizoziva kuti kana muchechi mangu zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka i don't sleep

They always around Jesus. Pese vachizoona kuti kune vanhu vane tsika yekunyeyana mukati umu. Mfundisi vanofarira vana nhingi nana nhingi. Usikazivi kuti ivo ndo vanondifarira kwete nini. ndataura here azvadaradzipa dati vakambozviwa here kuwa richitendera mfundisi havabvi kumba kwana nhingi ende vana nhingi vanogara vari kumba kwamfundisi vakambozviwa language iyo rega ndikuudzei zvinoitika chechi ini handina mumwe mwana wandinofarira kudarika mumwe ivavo ndo vanondifarira kudarika iwewe Saka if you see them coming closer to me, you begin to be jealous. Uchikangamwa kuti no, they are disciples. They came to me because they cannot live a day without seeing my face. Saka ukaona vari kumba kwangu unopedzera kuvaitira godo kuti havade kubva kumba kwamufundisi ende vamufundisi vakugaragara vada kumba kwavo. I go to their houses because they call me there. Baba vadima mosvika kuno. Iwe handiuyi kumba kwako because hauna kundana ikomo. Baya pangu mari pasina ndinoona anozviona kuti ndione problem. The problem is with you. Apa pasi kubayana vanhu pagumbo kune anotokodzera. Baya muri pagumbo muzi kuti iwe ndione problem. Rinonzi bere rechechi. So there are some people ezvichiva kuchechi so umwe munhu anangana basa reshoko atiri kuparidza anangana dhiri naro anobva tobuda muno matori kangama umwe munhu ari panapa ari mufundisi im eager to know whatever you god has given you ari kunyora pasi whatever im im saying umwe ari kunyatsozvidzambisa mupfungwa dzake and ari kuzviudza maari kuti ndoda kutendeuka because munhu anonzi disciple munhu ari willing to repent on a daily basis But are willing to repent all anoti shoko ramwari raparinzwa i cannot live like this anymore then you change praise the name of jesus christ so uchiona kuti jesu ane vadzidzi vake verenga vhesi 5
lifting up his eyes. Zvino Jesu akati achitarira, akaona vanhu vazhinji zhinji wachiuya kwaari. He seeing the large crowd was coming towards him. Akati kuna Philip.
He said to Philip. Tingatengepiko zvingwa? Yes. Kuti vanhu ava vadye. Yes.
Chimbomirai ipapo. Mutsa munhu ari padhuze newe, ndoda kutaura zvinhu zvakakosha ipapa. So Jesu ndiye ari kuona crowd ichimutevera. Praise the name of Jesus Christ. Crowd iyi ukaverenga kumashure yakanga yatevera Jesu for three days achiparidza, akaendapo votevera, akaendapo votevera, akaendapo votevera. So they were following Jesus Christ vachiramba vachimutevera vasingadzokeri kudzimba dzavo. Kusvika Jesu agara mugomo, anotanga kuva worried kuti vanhu ava vane nzara, zvavari kuramba vachinditevera vanodyei. Praise the name of Jesus Christ. So uchaona kuti iye Jesu kana tatanga kumutevera mumweya nemuzvokwadi, as long we are following him, he will begin to be worried about our affairs. Kuti munhu uyu ndakamuona achiuya kuchechi for the days coming to Jesus and what can I do to this person. But somebody who doesn't follow Jesus, you begin to worry about yourself. That's why uri kufunga kuti uchadyei wabva panapa because unonyatsoziva kuti upenyu hwako ndiwe ende ndiwe ukasazvimiririra hapana umwe munhu achayatipindira munyaya dzako but those who follow jesus christ they don't worry about tomorrow they don't worry about yesterday they don't worry even satana akasimuka kunyange mapfungu they know

Hey, praise the name of Jesus Christ. I want to tell you this. Vanhu vanoita stress vakatizwa nehama neshamwari because they think that their life depends on people. But those who follow Jesus, they know kuti kunenge tava ne three days tichimutevera iye achaziziva kuti tine nzara. He is going to worry about us. But what can I give these people? They have proven beyond doubt that they want to follow me. But I also consider the fact that they are hungry and I have to worry. ndosaka akadzidzisa pana matthew chapter 7 akati musafunganya kuti muchadyei kana kuti muchapfekei nokuti shiri dzekudenga hadzina matura asi zuva nezuva aiwari ai jesus kuti zvandakadzisika dzodyei saka those who follow jesus christ they let him worry about their life they don't worry for themselves Amen.

This one you want to be up. Ini I'm one of the person ndava kuziva chokwadi ini handina munhu wani wandinonyengerera in my life as long ndakuona kuti you are trying to put yourself in a position whereby i have to come and beg to you i begin to eliminate you in my life because the only person

Think about me. Praise the name of Jesus Christ. Saka uchiona kuti people were following Jesus Christ. They are hungry and iye ari kuita kunge asina hanya nazvo. But anotora Philip obva ati nhaiwe Philip, what can we do about these people? Chii chandingavaitirawo? Neni vonera kuprofita kuti may God decide with his angels that for the time he has been faithful, for the time he has been worrying about

ndotofamba ndotofamba inoti kudii akarewa izvozvo kuti amuenze yes nokuti iye akaziwa amene zvaakanga achida kuita mira ipapo iyo yega yakazvimirira kunonzi jesu anobvunza philip obva ati tingaitonepi mari yekutenga apa ari kuteverwa nemathousands of people vese vati akabvunza philip achida kumuyedza nekuti iye aiziva zvaaida kuita praise the name of jesus christ saka jesu anoziva i want to declare and say he knows i shout like you mean say he knows kuratidza kuti kunyange ndiri panapa pane pamwe paunombobvunzwa nevanhu kuti naiwazvi zvigore zvaratopera wawanira mwana nzvimbo here grade 1 or there mwana nzvimbo here yeform 1 and you have to say comfortably on your seat says even if nzvimbo ndisina but he knows the one who is in heaven he knows what he wants to do even if i don't have anything to eat today but he knows that i am supposed to eat jesu anobvunza filipi shoko ramwari ati iye achiziva zvaaida kuita saka ukandiona ndichimhemhaira netsoka ndichitambura ari kubvunza filipi asi anoziva hake zvaari kuda kundiitira anoziva shoko ramwari rinoti kunyange nebvunzi riri mumusoro medu akariverenga iye zvinhu zvese zvatinoda anozviziva anoti baba venyu vari kudenga vanoziva zvamunoda musati makumbira saka mukandiona vasikana ndisina bvunzi ndichifamba neyakaboka musanyanye kundiseka ari kubvunza filipi but he knows what he wants to do inoza pane pamwe paunobvunzwa nevanhu so kuti zvamaa kutochembera musina murume kuti muchato uchabuda oti handingazivi vasikana but there is somebody who knows there is somebody who is in heaven who knows that what is going to be tomorrow inoza inoza tine vana vari panapa vakafoira form four wakagarwa newe pasi vanhu vakakuudza manzwi vakakuti uchagozvigona sei vavana vanga vakadzidza but i want you to

Yes, we to shout, uchawana kupi mari yacho nekubhadhara. But I've come to tell you that even if you don't know kuti chabhadhara mari iyo yekubva kupi, but there is someone who knows. There is someone who knows. That man knows that how are you going to make it in life. So I want you to declare and say, he knows. He knows. He knows. Praise the name of Jesus Christ. Vamwe vari panapa musizini yeneyi ichinopera festive season muri kuzopererwa nemabasa and people will come to you and ask you uchazorarama sei zvausingachashandi. I want you to declare and say even if I don't know what I'm going to do but there is somebody in heaven he knows that what he wants to do with my life he knows. He knows. Praise the name of Jesus Christ. Praise the name of Jesus Christ. Hey, them God whom you worship. Bible says Jesus asked Philip, but he knew what he wanted to do. He knew. Pane pamwe paanotokurega uine nzara oita sekuti haana hanya newe.

ndive kunyange ndiri wekusekwa kunyange ndiri wekupedzisira kunyange ndiri nenzara ndisina chekupfeka ndisina fizi yemwana ndiri wekurambwa ndiri wekugurwa asi what i know the jesus whom i follow he knows what he wants to do with my life he knows praise the name of jesus praise the name of jesus achigosimuka uombere maoko uchiti he knows

Haana waakaudza kuti ndoda kuitei. Iye ega ndiye aiziva. Perizeni wai vanhu vari kukuseka mwanangu inge zvino nekuti haana waakaudza zvavaroda kukuitira. Dai vakaudzwa inge dai vakutambira padhuze newe vachiziva kuti hakungamomona akadai nhasi kuti pane zvaari kuda kuitirwa nemusharukwa ari paseri pezuva. But because they don't know saka they treat you like a trash today because there's only one man who knows your destiny and that man is Jesus Christ and him alone. Praise the name of Jesus. Vadzidzi vake chaivo vakamukomberedza ana kuvaudza zvaaida kuita aingoziva ari yega. anoziva ari ega ndosaka akataura akati for i know the plans that i had for you haana kuti for we know anoti for i know which means ndiega anoziva murongwa hwaanahwo nevana vevanhu saka vanokutarisira pasi nekuti naivo havazive kuti ramangwana rako rine maoko ajehovha praise the name of jesus christ hallelujah church hallelujah church he knows For he knows what he wants to do. For he knows what he wants to do. He knows. January asvika handina fizi yemwana but he knows. He knows. He knows. I don't know kuti paChristmas vamwe vachidya huku ndichadyei but he knows. The one Who is above knows. Ende kana ari kuita zvinhu haada anomubatsira. Haada anoita sei? Anomubatsira. So I want you to go to verse 7. Ah, yeah, yeah, yeah. What he knows. He knows. He knows. Mwana weKristu kana wasangana nechallenge, tell yourself that he knows.

nezvikwereti zvaunazvo zvinoda kubhadharwa he knows ndoprofita here vana nesituation yauri kugara nayo mba mako uchipretenda kuva right asi chisati hausi right he knows he knows even if you are faking a smile things are not right he knows

Firipi akamupindura yes.
achiti akati kudii?
Zvingwa zvamadhinari ana mazana maviri hazvingawaringani yes. kuti mumwe nemumwe atore zvishoma. So Firipi akanga ane mari yaanayo 200 dinari Paakangova Jesu vakutaura zvekutenga akabva atojaja akati hazvikwani zvinhu zvina zviita sei hazvikwani so panapa pane two kind of disciples pana philipi pana andrew i want you to see kusiyana kwevadzidzi ava philipi afamba najesu kwemakore and ari kumuona jesu achipefoma mamiracles but anobvunzwa kuti ndoda kufidha vanhu ava zvingwa zvingaita zvingani philipi anotore nemari yaanayo praise the name of jesus christ but ari kuudza jesu kuti mari iyi haikwani Praise the name of Jesus Christ. Which means he is deciding and he is very sure kuti chero zvikadii zvikadii mari iyi yaita sei haikwane. It's Philip asi mari anayo but Jesu waari kuudza kuti mari haikwane is the same Jesus akatuma Peter kunoredza hove akawana mumwe hove muine mari vakabhadhara mari yaidiwa but panapa ane mari shoma yaanayo and ari kuiprotecta kuna Jesus Ari kuti iri shoma kudaro ngatisambotaura zvekutenga chikafu aikwane. Aikwane, praise the name of Jesus Christ. That's why the Bible says because Jesus wanted to test Philip. Aitoziva kuti Philip haana mweya wekuriliza kunyange iri shoma. Vereka verse 8. Unzwe zvakaitwa naAndrew. I want to see the different kind of disciples. We have Philip, we have Andrew. Andrew akaita sei paverse 8? Zvino mumwe wavadzidzi wake Andriya. Zvino Filipi aramba nemari, mumwe wevadzidzi vake anonzi Endro, itii Endro musati Andriya. Munun'una waSimoni Pita. Akati kudii?
Akati kwaari.
Akati kuna Jesu.
Pano pane mukomana ane zvingwa zvishanu zvebhari. Jesu pano pane mukomana ane zvingwa zvishanu nebhari. Akazwi kusimudzana vovati, Jesu ndahwa muchitaura zvekuda kufidha vanhu. Pano, pano, pano, pano, pano pane mukomana

saka there is a mystery iri kutsanangurwa naandrew andrew azviona kuti philipi atyira mari yake saka iwo newe newe andrew uri right right mubhureni mako here unosimudza lunchi patiri kutaura zvevanhu thousand patiri kutaura zvevarume five thousand because vanhu vakanga vari vabereka ndikuudzai number yavo chaichai vakanga vasiri five thousand 5000 ndo varume vaivapo varume vainzi 5000 kwaisraeri varume vaiverengwa varume vane makore 25 kusvika pa 45 ndo vanhu vaiverengwa kunzi varume vana tofara nana lorenzi havasi varume vavasingaverengwi ipapo ndiri kunzwa vandiri kutaura bcause israeri payaiverenga varume yaiverenga varume vari epo kurwa hondo saka kwaitorwa 25 isusu ndisu varume vaiverekwa ipapo tinokwana muregion iyoyo ye25 kusvika pa45 ndo vanhu vaiverekwa vaipinda ipapo saka ndo 5000 but kwaiva nezvifana zvana bolive hazviripo nana wesi zvisina kuverekwa asi zvinorova zvifana izvozvo izvi chikafu pane kuti nemadhara achembera ma60 years haana kuverekwa kozoita vakadzi vakadzi bainecha pagathering their times two men saka tikabatanidza varume nevakadzi vayavo vaya 15000 tikazoisa zvikomana zvechidiki izvi nemadhara vamwe 5000 vava 20000 vana bainecha vanoti times 3 varume kana vakasvika maeventi saka vana vanga vari around 15000 saka uchaona kuti 20 plus 15 saka vanhu vaivapo vese vaiva 35000 asi vakaverekwa varume chete vanokwanisa kuva hondo ndikuzivandirikutoapanapa saka jes saka andiriya waverekwa namai ane wavati andiriya anosimudza lunch pavanhu 5000 pavanhu 35000 andiriya uri right right here mubhureni makowo unosimudza lunch patiri kutaura zvevanhu 35000 asi anobva aita mubvunzo anobva ati jesu zvingakwana here praise the name of jesus christ saka uchaona kuti pane chinhu chekutanga chaitwa naandriya andriya muapostora wamwari Akabva anogara nevana imboti amen kana une mwana. Kana pane chinhu chisingagonekwi nemwana kupa lunch yake. Tava kutaurira chokwadi. Mwana haadi nelunch yanu. Saka Andrea achisvika pamwana asati asimudza lunch yake wakatanga wamuparidzira evhangeri. Atiri kuti vangeri kuti varehara. Saka vhangeri raari kuparidzira andiri kuona kuti uri kuona murume arapo anonzi Jesu. Kunzi iye ndiri kungomutevera taura kuti ano aporesa vanorwara akaita mamiracles saka tikamupa lunch yako iyeyo unozopihwa zvawanda saka vapfana vanoda zvinhu zvakawanda ndoziva kuti kwakuti ndipe switi rako ndikuendere kutauni anokupa because wamupromisa zvikuru saka ari kuudzwa mupfana yokuti uri kuona uyu anonzi jason anopefoma mamiracles saka achipemwa miracles kudaro tikangomupa lunch yako he is going to make it great saka mupfana andiri asati asimudza lunch ari kutanga awirirana nemukomana nezve lunch yake unonzi haungosviki usimudza lunch yemuridzi musa kutaurirana Praise the name of Jesus Christ. Saka mukomana uyu ari kuita attitude yekuziva kuti hatingarambi kuti jesu angawanza lanchi saka andrew ari kuparidza vhangeri achiziva kuti philip haazive kuti murume uyu ane tsika yekuwanza zvishoma praise the name of jesus christ saka philip haana faith yekuti jesu anogona kuwanza mari yake ndosaka akati ishoma haikwana but andrew ane faith yekuti lanchi ikabatwa nemurume uyu ikapinda mumaoko ake tinokwana tese kuidya panapa Saka ari kuti lunch ngaibve mumaoko emwana ipinde mumaoko aJesu nekuti akaibata Jesu inomultiplier because itsika yake ikumultiplier zviripo. Saka ari kunoudza mwana testimony yezvimwe zvaakamboita kuti auya anozviita ndakafamba naye ndomuziva. Praise the name of Jesus Christ. Ndokuziva zvaanoita mufana uyu. Iye murume uyu tikamupa lunch yake. Saka mwana ari kuindisa lunch yake nekuti audzwa uchapupu hwezvaanoita nehume hwaatoonawo pamazuva matatu vaafamba naye kuti uyu haana kufanana nesu chabata charopafadzwa. Praise the name of Jesus Christ. So in the church we have this kind of

Andrew anobva aitaura mubvunzo oti ingakwana here vanhu Andrew ari kuziva kuti lunch iri mumaoko emwana iri mumaoko angu inokwana mwana ndikutaura asi yaa mumaoko ajesu inogona kukwana tese tiri vanhu saka jesu anobva ati ndisvitse hembe jesu anobva aziva kuti ndakabata lanchi saka kamwana kaye kaye kakangotarisa lanchi yako kuti yanga iri maoko endro zvino yatobatwa nayo wachina ari kuparidza lanchi yangu ichava safe ichayatsozo vaseti hove dzangu mbiri dziri umo dzinodzoka dzakakwana imomu Praise the name of Jesus guys. Say worry yaunoita kana uda kubhadhara cheki kuti mari yangu inozosara ichishota. Kuti calculator so. Kuti zvino ndikaisa pondo iyoyi. Iyo ichitokwana muriwo mazuva maviri. Uchikangamwa kuti kana iri mumaoko ako inokwana muriwo mazuva maviri. Asi ikapinda mumaoko ake Andikuziva here nechechi? Iri mumaoko ako inofidha iwe nevana vako. But iri mumaoko ako inofidha dzinza rose. Ndikuziva here nechechi? Saka problem yako iwewe unoda kuramba uine lunch yako auri kuisa mumaoko ake. Mari patino kuti ibhadharai zvegumi tiri kungoti bvisa lanji mumaoko ako uise mumaoko ake saka jesu achiisa mumaoko ake praise the name of jesus haana kunamatira kuti iwande shoko ramwari rinoti akaisimudza and he gave thanks to the lord saka ari kuti kudii jesu ari kuti inini Andigoni kuperfoma a miracle kana ndisina a point of connection. Saka Philip ari kuziva kuti as much as this man achiisa mamiracle andrew ari kuziva kuti as much as jesus christ achigona kuita mamiracle but haagoni kutangira mamiracle ake from nothing you need something Praise the name of Jesus Christ. Saka anoti Jesu kana manga muchitsvaga pekutangira panoti vane lunch yemwana. Iye ndakubva atora lunch ndobva apefoma a miracle starting from a lunch. Saka chinonzi blessing yaMwari haiuye pane chisipo. Ndakugara ndakuudza izvi. Patiri kudeclare season of multiplication, Mwari multiplication zvinova tiri kumultiplya pane zviripo. Ndikuti vandiri kutaura tikati season of multiplication which means we are multiplying from what is there saka before jesus christ perform miracles kana pakashaikwa lachi yemwana vanhu vanoramba vaine nzara nekuti jesu haagoni kuita zvinhu pasina a contact of blessing that's why uchiona kuti pauri kunamatira muchato panofanira kutanga pagadzirwa karekta yakanaka karekta yakanaka yosimudzwa yotendwa nayo mwari then muchato wobva wauya because unovinga Good character, character yako ndiyo lunch yemwana. Don't cry for a wedding. Iwe uri kurarama senzenza. Why? Because hauna lunch Jesu hana vekutangira. Jesus Christ has nowhere to begin from.

But handisati ndawana pokutangira kumana. I need a life so that I perform a miracle. Praise the name of Jesus Christ. So uchaona kuti as you are entering in the prayer, chiri kuita kuti business rako richafamba. Indawo yekuti hausati wambohodha matomatisi 3. Ukahodha matomatisi ako 3, uchaenda nayo lunch woti Mwari, ndo lunch yandauya nayo pamberi penyu. I give thanks ne lunch iyoyo. Iyo bhamba multiplier that thing. But akamira now because hauna lunch yawati wagadzira.

Hey, vana vambiri kuparidza ndasa umusimu kunoziva because iri rakambori rokubata. Lunch yako iri kupi? Jesu haatani. Iwe enda unobvunza mukadzi akanga akuteererwa vana. Anoenda kumunhu waMwari kuna mufundisi Gada. Osvika kuti munhu waMwari namatai vana vangu vakuenda. Munhu waMwari vanodzosera nyaya yacho kwaari zvonzi unei kumba kwangu. Ropafadzo wauya kuno but chinokubatsira hachizi pano chiri kuba kwako. Praise the name of Jesus Christ. Nendiwa panapa as much as I declare a season of multiplication zvinokubatsira hazvizi papulpit zviri kuba kwako zviri muhomwe yako zvinhu zvaunoita ndoo pachasvikira Mwari. vanoti kumba kwasara mafuta mashoma akupera vanzi nemafuta iwaya ndakuisa kumultiplier pamafuta iwe chiita unotsvaga midziyo saka mwari vanomultiplier pane zviripo what is there amai mwana mukaswera makagara kukinaka kota ndakadiscover kuti muno muchechi munomu patataura nhau yepartnership tine vamwe vanhu vachabuda muchechi munomu ndakaipa profesiyo yekumadzimai handidi kuitaura pana gogozi mamusiku mwari vane zvaakandiudza ndikaprofita kumadzimai vanozviziva but zvichai zvandira kutaura nezvekudaiwo eh, vanhu vazhinji vachabuda chechi ino not because they don't love their church they love their church so so dearly but now yepartnership ichavadzinga why because vakadzi vakawanda muchechi muno vakaramba kushanda ndivaya vana baba munya hapasina saka patinoti mapledges pamapartnership unorega kwete nekuti haudi because iwewo hauna chako mwari haana kukutangira kukuropafadza vakadzi vakawanda vanopledza muno muchechi ukatarisa its because they work for themselves saka anozonzwa roka rakaiti 20 dollars akasinunguka achiziva kuti hapana wandiri kunopfugamira for that man saka even if i declare a season of multiplication if you sons and daughters of cfc go there and sleep

Because my very daughter, there are some people here, your family is suffering. You can't even stop a level. Rekuti wakuchengeta mhuri yose but lunch yako unoda kudya zviri zvishoma wodya uri wega. Hey. Iti amen. Iti amen. So Jesu achiita zvelunch izvi Rega ndikutsanangurire another concept yevananovhara. Jesu paari kuita zvelunch, lunch ine chingwa. Praise the name of Jesus Christ. Tereresa apa pane nyaya iri serious. That lunch ine chi chingwa chinomiririra muviri wake. Praise the name of Jesus Christ. Saka chingwa chiri mulunch yemwana chinomirira muviri wani? Saka ari kutora lunch ine chingwa, chingwa chisati chabatwa naJesu chiri kukwana mwana. Saka mwana ari kutaurwa mushoko raMwari anonzi a boy, a son, ari kumiririra the tribe of Judah. Saka Jesu paari kuuya panyika asati aroverwa pakuchinjikwa chingwa chiri mulanchi yemwana ari kuvinga vaisraeri ndo chete vaanokwanisa kuponesa praise the name of jesus christ saka ari kutora chingwa mumaoko emwana praise the name of jesus christ saka ndone uchiona kuti jesu asati aroverwa aisaparidza evhangeri kuvanhu kuvatorwa ndosaka pakauya mujentayo mukadzi aiva mutorwa akati kuna jesu ndirapirewo mwana wangu akati handipe chikafu chemwana kumbwa ari kuti handipe lanji yemwana kumunhu asiri mwana praise the name of jesus christ saka jesu asati aroverwa aiparidza evhangeri kumaisraelites ndovaiva varidzi velanji ndovega vaikwana shoko Praise the name of Jesus Christ. Jesu asati aroverwa anotuma vadzidzi vake pana Matthew chapter 10 anoti endai kune verudzi rweIsraeri vakarasika ari kuti endai nelanji kuvana varidzi velanji. Praise the name of Jesus Christ. Saka paari kutora chingwa achichisimudza ndokusimudzwa ari kutoparidza kuti ini ndine chingwa cheupenyu ndisati ndarerwa pamuchinjikwa ndinokwana vana veIsraeri. Saka paari kutora achichisimudza ari kuti pandichasimudzwa padanda anonzi paanochimedura ndopaari kufa anoti pachamedurwa chingwa chakukwana munhu wese pachangomedurwa chete chakusvika kuafrica ivhangeri yakusvika kuasia yakusvika kugermany nekuti chingwa chaenda padanda chikaparadzirwa vose ah, vhangeri randoparidza iri unogona kurishaya machechi akakura ivo randikutara kurapa navo izvi zvakutaura izvi saka mune zvekutamba naro shuveni praise the name of jesus christ saka uri kuzviona here kuti jesu achifamba panyika chingwa chemwana Arero vamuchinjikwa chakufita ma thousands. Praise the name of Jesus Christ. Nesu titori pano takachikwanawo chingwa ichi nekuda kwekuti iye akabvuma kuenda padanda ndobva chingwa chemwana chamedurwa kuti chifite vazhinji. Praise the name of Jesus Christ. Chakufita ma thousands because chabvuma kubrekwa. Chabvuma kubrekwa. Obva ataura nemushoko rake kuti ani nani anodya chingwa ichi achava neupenyu husingaperi. Ani nani unodya chingwa ichi upenyu hwake haurambi hwakadero. Praise the name of Jesus Christ. Saka uchaona kuti Jesu ukazoverenga pavhesi 12 anozotaura iye woti vakati vadya vese vakaguta akati collectai maleft overs. When Jesus Christ akabata upenyu hwake there will be left overs. mwana auya nelanyi yechingwa anodzokera kumba aa nemasaga echingwa ko chaitadza kunzi icho chiya chandabva nacho kuno ko chaita sei oti chini wazochibata kwatataenda pangu chibata hove taona dzawanda chingwa ndaona chawanda iye pangu bata lanchi yangu taona zvinhu zvamultiply saka mukomana anobva kumba aine lanchi yechingwa chiri kukwana mulanchi anodzokera asenga saka iri kuti zvakatakurwa zvikaita masaga 12 zvanga zvasara vanhu vaguta praise the name of jesus christ saka anobva kumba nehove mbiri obva adzokera kumba ane saga rehoyo saga rechingwa anobvunza kuti kowazviwana kupi anoti handina kukwada zviwana zvandabva nazvo izvozvoya zvekuno ndo zvazvosvika zvikawana bata iye paangozvibata changa chabva musandiona ndakarewa ndafinda vanhu 35 000 nekuda kwelunch iyoyo wazvigona sei pane aibata ndinondira kuti masikati ano mwari ngaabate lunch yako ngaabate lunch yako kana akaibata inofana kumultiplier may thousands live i declare kuti musizini yatiri kupinda mugore ra 2020 uine 20 dollars pakunopera kwegore dzokera wane masaga ugoti pane musharukwa akabata lunch yangu iye paakaibata zvakamultiplier Akabata, akabata lunch yangu. Akabata lunch yangu. Hey, ndiri kunzi kwa ere panapa. Tine mambo ari panapa ane ma marriages, ane ma problems left, right and center. Ina uye kuti asachaisa lunch iyi kuna baba. Tuna kuti aibate lunch iyoyo. Muye ma billions of happiness, ma millions of joy, ma millions of gifts. Why? Because he has touched my little lunch. The little that I have, iye akachibata, it has to multiply.